Be am gymryd trip yn ôl i oes symlach? Oes cyn cynhesu byd eang, Donald Trump a'r hysbysebion Go Compare yna. Mae Far Cry Primal allan rwan ar y... O! Dach chi di archebu copi'n barod? Sa chi di gallu smalio disgwyl i fi orffan adolygu'r peth o leia? Yn y spin-off diweddara mae'r gyfres Far Cry, chi ydi Takkar, aelod o lwyth y Windja sy'n gwneud ei orau i gadw i bobl yn saff yng ngwyneb bygythiadau gan ddau lwyth arall. Mae'r Izila yn gwisgo mewn glas ac yn addoli tân, ac mae'r Udam yn gwisgo mewn coch ac yn licio bitsa pobl. Sdim lot mwy i'r peth, ac i ddeud y gwir mae hwn yn berffaith iawn. Roedd oes y cerrig yn amser syml. Medda nhw, dwi ddim cweit mor hen a hynny fy hun, ac felly mae stori syml yn gweddu'n berffaith. Da hefyd ydy peidio gorfod delio efo llwyth o actio rubbish, mae'r holl ddeialog sy'n syml ac yn effeithiol unwaith eto yn cael ei siarad mewn ieithoedd dychmygol ac is-deitla yn esbonio'r holl beth. I'r rhei ohonoch chi sy'n hen gyfarwydd â Far Cry, sa i'n synied rhedeg drwy'r pethau sy' 'di newid, a'r mwya' ohonyn nhw ydy Dan i feiliaid anwes, da! Sbiwch ar y neigr i i enw ydi Maldwyn a fo di'r teigr gora yn y byd! Sori. Ia, yn wahanol i'r gema Far Cry eryll sydd jyst yn taflu anifeiliaid rheibus atoch chi bob deg eiliad ac yn disgwyl i chi llofruddio nhw'n ddi-deimlad, mae Primal yn rhoi'r opsiwn o'u dofi nhw, fel rhyw fath o fersiwn mymryn bach mwy realistig o Pokemon. Dwi'n meddwl bod hi'n saff deud mae dyma'r peth newydd gorau am y gêm. Mae reidio mewn i frwydr ar gefn arth neu famoth yn siŵr o wneud i'r gwaed gwrso, a dwi ddim hyd yn oed di cychwyn sôn am y dylluan. O! Y dylluan. Fedrwch chi yrrio dros wersyll y gelyn er mwyn sgowtio'r lle ac, wrth gwrs, deifio allan o'r awyr er mwyn pigo'i gwynebau nhw i ffwrdd. Ac wrth i'r gêm fynd yn ei flaen, dych chi'n dysgloi'r gallu i ollwng bomiau o dy llu am. Bomiau yn llawn tân a nwy sy'n troi'r gelynion yn erbyn ei gilydd, a gwenyn. Briliant! Dyma pam bod gemau yn bodoli. Mae'r systemau crefftio hefyd yn lot gwell yma. yn y gemau Far Cry eraill, oedden nhw wastad yn teimlo mymryn bach fel rhywbeth di ychwanegu i'r gêm ar y funud ola. Ond fan hyn mae'r systemau yn lot dyfnach, yn rhoi lot mwy i chi weithio tuag ati, a jyst yn ffitio mewn i'r byd yn lot gwell. Mae'n gwneud synnwyr bod dyn o'r ogof yn gorfod casglu pren ac asgwrn a'ch rhwyn er mwyn gwneud arfau newydd, ond di hynna'n hamser ni? Ie, Dim gymaint. Deud y gwir mae'r byd yma yn siwtio Far Cry yn well yn gyffredinol. Swn i ddim yn cwyno tasa Ubisoft yn cario mlaen ar y trywydd yma yn y dyfodol. Ond fel arall, ac er mor wahanol mae Primal yn edrych, yr un hen brofiad Far Cry sy 'ma unwaith eto. Yr un math o beth fyddwch chi'n ei wneud fan hyn ac yn y gemau sy 'di bod o'r blaen, a 'di o ddim fel bod 'na lot o amrywiaeth 'di bod yn y lle cynta. Fel ym mhob gêm Far Cry, byddwch chi'n torri mewn i wersylla'r gelyn er mwyn eu clirio nhw, lladd paciau o anifeiliaid sydd allan o reolaeth, crwydro rownd ogofeydd yn chwilio am drysorau, a dyna ni, fwy neu lai. Mae hyd yn oed y map bron yn union yr un peth â'r un o Far Cry 4. Come on Ubisoft, dach chi'm hyd yn oed yn trio rŵan. Ac mae hynny'n crisialu'r holl brofiad, deud y gwir. Dyma gêm da ni di chwarae droeon, efo côt swanci o baent sy'n trio gwneud i chi deimlo fel bod chi'n chwarae rhywbeth gwahanol. Y peth rhyfeddol ydy bod hwnna weithiau yn gweithio. Da chi weithiau yn llwyddo nghofio bod chi di bod yma o'r blaen, achos... Wel, achos y dylluan gan amla. I unrhyw un sy'n newydd i'r gyfres mae 'na lot fawr iawn i'w hoffi fan hyn, ac ella wir ma dyma'r lle gorau i gychwyn os da chi roed i chwarae un o'r gemau Far Cry o'r blaen, ond i hen stagers fel fi nath chwarae Far Cry 3 a 4 yn weddol ddiweddar, ma'r peth yn colli sglein ar ol rhei oriau. Gêm soled. Gwirioneddol dda ar adega, ond ma'n hen bryd i Ubisoft hel chydig o syniadau newydd, achos ma'r un hen fformiwla, Dro ar ôl tro, yn dechrau edrych, wel, braidd yn gyntefig. Mae Far Cry Primal allan rwan ar y PC, PS4 a'r Xbox One. Cofiwch hoffi, rhannu a thanasgrifio. Am fwy o drafod gemau yn Gymraeg, sticiwch efo ni yma ar fideowydd.com.